Liz. Géraldine.
Joël.
Wann ee ganz laang mat sengem Partner oder senger Partnerin zesummen ass, wéi wéi hält een dat dann aus no esou laanger Zäit? Also. Am beschten zu zwee. Awer am beschten och net ëmmer zu zwee. Dat ass e gudde Punkt. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ma moien a wëllkomm bei Méi wéi Sex. Bei mir si lo d'Liz an d'Géraldine. A mir schwätzen haut, wéi der et vläicht scho gemierkt hutt, iwwert d'Thema Laangzäitbezéiungen oder Leit, déi nach mat hirem High School Sweetheart zesumme sinn, déi sech am Lycée kennegeléiert hunn an nach ëmmer händschenhalend duerch d'Groussgaass lafen. An ech muss soen, dat ass en Thema, dat ass fir mech äh, wierklech eng, eng onbekannt. Also ech sinn äh, weder hat ech an der Lycéeszäit vill Dating-Erfarungen, nach hunn et Leit laang mat mir oder ech et laang mat Leit ausgehalen. Duerfir hu mer iech zwee elo hei äh, agelueden. An vläicht äh, kënne mer awer nach enk e bësse méi méi laang iwwert déi, déi éischt Fro stellen, wat sinn dann esou, jo, d'Herausfuerderungen a vläicht och déi Saachen, déi schéi sinn, wann ee ganz laang mat enger Persoun zesummen ass? Also ech mengen, et ass eng gutt Kombi aus deem, wat ee verbënnt aus der Vergaangenheet, vläicht och Zukunftspläng huet an dann awer och all Moment schätzen, wou een eeben dee Moment huet, wou ee beieneen ass. Ech fannen awer och wichteg, wéi d'Liz sot, dass een och Zäit fir sech huet a fir seng Hobbyen a fir seng Frënn an eben net alles an all Moment deelt, mee dass een och esou seng Eegestännegkeet huet, déi een an d'Koppel matbréngt. Jo, also do kann ech nëmmen zoustëmmen. Et ass wierklech eng Saach vu wat hu mer gemeinsam an wat kënne mer zesumme maachen, wat maache mer gär zesumme, mee och wat kënne mer och eleng maachen an firwat brauche mer deen aneren net onbedéngt an och Esou Saache wéi, ech fannen zum Beispill, datt et ganz wichteg ass, datt een eben och einfach déi aner Persoun och als Kolleeg gesäit, also och als Vertrauenspersoun einfach an net nëmmen als Partner, well ech menge soss ass et schwéier fir wierklech esou laang zesummen ze bleiwen. well soss reduzéiert een déi Persoun quasi op eng, op eng Saach an net sou déi ganz, alles wat nach hannendru stécht. Vläicht fir kuerz eng Kéier, dat jiddweree weess, vu wat fir Dauere mer schwätzen. Wéi laang sidd oder wäert Dir da elo mat Äre respektive Partner zesummen?
Bei mär sinn et 9 Joer.
Bei mär waren et 5 an d'halleft Joer. Wat jo wierklech schonn, schonn laang, laang Zäite sinn. Also wann ech bedenke wat ech virun 9 Joer gemeet hunn, dat ass laang hier. Jo, ech ka mer virstellen, datt dat awer och, also aus menger Erfarung mat méi kuerze Bezéiungen, do kritt ee jo schonn heiansdo dann Sträit oder Meenungsverschiddenheeten. An ech ka mer virstellen, datt sech verschidde Saache vläicht och opstauen no, no Joren a Joren. Wéi, wéi geet een domadder ëm? Also ech hunn zum Beispill, ech fannen, datt een ëmmer Saachen huet, wou ee sech och ni wäert eens ginn. A wann dat Problemer sinn, mat deenen een, also wann dat Meenungsverschiddenheete sinn, mat deenen een och ka liewen, also wou et elo net esou schlëmm ass, wann dat elo keng, net an eng moralesch Richtung geet oder esou, fand ech dat och ok. An da kann dat och einfach esou bleiwen. Ech fannen, dat muss een dann och net onbedéngt léisen, well ech fannen, wann een esou Saache forcéiert, da kann et oft eskaléieren, obwuel dat jo am Fong gëllt misst sinn, well et net esou wichteg ass. An ech mengen, dat ass ganz wichteg och wierklech ze wëssen, okay, iwwer wat streiden ech iwwerhaapt oder wat huet iwwerhaapt e Sënn esou an wat ass elo net esou wichteg einfach. Jo, ech fannen eng ganz gutt Uleedung dozou, wéi een och konstruktiv ka streiden, ass zum Beispill no der Episod iwwer d'Männlechkeet, Also dat ass och eppes wat mär hu misse léieren, einfach datt ee sech seet ok egal och wa mer net enger Meenung sinn, mir sinn u sech een Team a mir mussen iech zwee zesumme kucken dohin ze komme wou mer wëllen hikommen an datt mer bis dohinner net alles an d'Loft gesprengt hunn wat mer opgebaut hunn. An ech mengen e groussen Deel dovun ass eben einfach ze akzeptéieren datt een net alles verstoe kann an einfach sech och selwer beherrsche kann.
Jo, an ech fannen och zum Beispill wichteg och sech bewosst ze sinn, dass ech awer net, wann ech streiden, probéieren deem aner seng Gefiller ze verletzen, well da fänkt et schnell un iergwéi perséinlech ze ginn an esou. An och wann ech iergendeppes gesot hu wat mer dono leed deet oder wat ech vläit net esou gemengt hu, wat vläit falsch verstane ginn ass, dass ech mech dann och wierklech entschëllegen an net dat dann iergwéi esou sëtze loosse well ech eben e bësse rose si grad an esou, mee och soen ok ech wëll jo awer mat där Persoun zesumme bleiwen, dofir probéieren ech dat och elo esou friedferteg wéi méiglech ze klären.
Eppes wat mir och schonn an dann méi kuerze Bezéiungen oft opgefall ass an och vläicht allgemeng am Gespréich mat Leit déi déi bësse sou zielen iwwer iwwer Konflikter a Bezéiungen, oft hunn ech d'Gefill dat een dann iwwer Klengegkeete streit An a Wierklechkeet streit een einfach iwwer iergendeppes aneschters, mee et schwätzt een dat net aus. Also et ass iergendeng Klengegkeet, déi geschitt an dann reegt ee sech op an a Wierklechkeet denkt een esou, du muss ëmmer dat an dat. Hu, hutt Dir dat och an sinn dat Saachen, déi een dann vläicht iergendwéi bäileeë kann no enger Zäit, datt een dann enker wierklech iwwer dat streit, iwwer dat et am Fong geet an net iwwer déi, déi Klengegkeeten? Also ech mengen heiansdo streit een iwwer eppes, Eben, wéi s du sees, wou een u sech iwwer eppes méi Grousses streit. Heiansdo ass dat, well een et selwer einfach net weess. An heiansdo ass et, well een einfach Angscht huet, et unzeschwätzen. An ech mengen ebe fir dat selwer erauszefannen, muss een ebe e bëssi Introspektioun maachen a sech mat sech selwer ausernanersetzen, ier ee vläicht sech mat deem aneren ausernanersetzt. An ech mengen, dat kann och net all Mënsch. Dat Verschidde Leit fält dat immens schwéier, mee ech mengen, egal wéi ass et ëmmer vu Virdeel, wann een dat äussert, wat een empfënnt, well dann huet een eng Basis, op där ee schaffe kann. Mee jo, mär hunn och esou Themen an ech mengen, do bleiwen ech bei deemselwechten wéi virdrun. wann een einfach weess, dass een dass een net ëmmer kann deen aner verstoen an rationell bleift, dann kritt ee meeschtens déi Saachen och aus de Féiss.
Jo ech mengen et ginn och eben Saachen déi ech déi een ëmmer matschleeft sou beziehungsweise iwwer déi een dann e puer mol e bëssen diskutéiert oder déi een esou undeit wou deen aneren dann och vläit net ëmmer versteet well mär kommunizéieren jo vill Esou wéi mär mengen, datt déi aner Persoun et erop hëlt, mee dat ass jo net ëmmer de Fall. An ech mengen, heiansdo muss een einfach dann och kloer soen, esou, ech hunn e Problem domadder, kënne mer iergendwéi dodrunner schaffen? An da meeschtens klappt dat och, well déi aner Persoun dann och oft agesäit, datt et vläicht iergendwéi e Problem gëtt. A mee esou, wann et net ugeschwat gëtt, da realiséiert se et och net esou.
Ech mengen, dat hänkt och e bëssi dovun of, wéi ee funktionéiert, well ech weess, dass ech ee si, wou immens vill nodenkt a wou d'Saache wëll verstoen. A mäi Partner, heen ass heiansdo do einfach iwwerfuerdert domat, wann ech esou ganz kloer ka soen, wat mäi Problem ass a firwat. An, an da kënnt guer näischt zréck. An do hu mer och misse léieren, dass ech him dann einfach Raum ginn an dass hee sech déi Zäit hëlt, déi e brauch, fir sech déi Gedanken ze maachen. An, an, also ech mengen, dass alles e Léierprozess. Ja, dat ass zum Beispill, bei mär war dat anescht. Bei mär war et éischter esou, dass mär allenzwee vill an Diskussiounen iwwerhaapt selwer eréischt gemierkt hunn, wat am Fong de Problem war an dass mer esou am Fong de Problem och erausgeschafft hunn am Fong. Dass mer gemierkt hunn, okay, da ass iergendepes grad net gutt esou, mee ech weess net richteg wat an mir mussen dat grad iergwéi erausfannen. An esou dass och jiddereen seng eege Meenung dozou dann iergwéi och versteet sou, well well s de dat oft net realiséiers sou. Et stéiert dech iergendeppes, mee du weess net richteg wat. An jo.
Ee Punkt, deen deen och konflikträich ka sinn, awer net muss natierlech, dat ass esou d'Bezéiung zur Famill vum Partner oder der Partnerin. Dat ka jo engersäits ganz flott sinn, wann een dann quasi eng, eng zweet Famill huet, an där een, an déi ee ka rakommen, mee dat ka jo awer och zu ganz vill Konflikter féieren. Ech mengen, déi, et ass jo schonn wierklech e Klischee, dat ee keng, kee, keng gutt Bezéiung zu der Schwéiermamm hätt oder sollt hunn. Also ech mengen, dat do awer och e bëssen eng Wourecht dran ass, dat et eeben mat, mat der Famill, a vläicht och esouguer mat, mat Frënn vun där Persoun, mat där een zesummen ass, Datt et do kann Konflikter ginn. Wéi wéi ass dat bei Eech geweecht, wéi der dat esou erlieft oder wéi erlieft der dat?
Also ech hat zum Beispill guer net déi Situatioun, datt ech mat iergend engem net eens gi sinn. Am Géigendeel, ech fannen heutzudawer och nach ëmmer elo och, obwuel mär jo net méi zesumme sinn, ass dat awer nach ëmmer eng zimmlech gutt Relatioun, esou déi awer positiv bliwwen ass. wou och eescht wéi jiddereen dat verstan huet, dass dat ok ass, also och meng Famill, dat ass nach alles, hien ass nach ëmmer och wëllkomm an esou an dowéinst, ech mengen dat ass och esou, wat maan ech dorauser, also wéi ginn ech mat der Situatioun ëm, well ech hunn och vill esou Horrorgeschichten eben héiere vu Frëndinnen, oh d'Mamm vun mengem Frënd, dat geet guer net an esou, jo dass eben wann ech scho mat deem schlechte Gedanken do eraginn, da kann dat och net esou richteg positiv ausgoen duerno.
muss awer och ëmgedréint net ëmmer gutt ausgoen, wann ee mengt giff gutt goen. Also ech hat do eng eng Situatioun bon, dat, dat wär eng immens kuerz Bezéiung, mee trotzdem hunn ech d'Elteren enker kennegeléiert an ech wär esou oh, am Fong sinn ech mega gutt mat Eltere. Meeschtens hunn déi d'Eltere vu menge Kolleegen oder vu Leit, mat deenen ech eppes hat, déi hu mech meeschtens cool fonnt an dat wär wierklech esou een Äh, mir sinn irgendwie isse gaang an ech si komplett ignoréiert ginn an dass guer net mat mer geschwat ginn. Ech duecht, okay, wat ass lo lass? Bon, doduerch dat déi Persoun, mengen ech, hir Partnerinne relativ oft gewiesselt huet, haten d'Eltere warscheinlech net esou vill Loscht fir sech do ze investéieren, mech iwwerhaapt kennenzeléieren. Mee ech war zimlech erféiert, well ech geduecht hunn, okay, ech wäert dat warscheinlech relativ gutt managen an et war iwwerhaapt net esou. Dat kléngt net cool. Nee, dat kléngt wierklech net cool. Also dat wat mär dozou afällt ass, also vue dass ech relativ fréi mat mengem Frënd zesumme komm sinn, mär ware 17 Joer al, ass dee Moment wou ech d'Famill kenne geléiert hunn, sinn ech wierklech esou éischter als als Kand opgeholl gi vun deenen, wat ultra schéin ass, mee dat bréngt awer och e puer Schwieregkeete mat sech, virun allem elo wou een a sou enger Transitiounsphas ass, wou een op eemol selwer Iddien a Virstellungen huet fir säi Liewen a sech net just vu sengen eegenen Elteren iergendswéi trenne muss, wou dat nach e bësse méi einfach ass, well op d'mannst d'Erzéiung déi selwecht ass, mee eeben och sech muss e bëssi vun deenen anere léisen. An wat ech do schwiereg fannen, ass, datt et oft ëm Theme geet, déi ee betreffen, awer u sech näischt uginn, well een jo awer net wierklech, et ass jo net wierklech engem seng Famill. A fir do déi Linn ze fannen tëscht ech soen einfach, et wär kee Problem, mee et stéiert mech an et geet mer gutt dobäi, fannen ech net ëmmer esou einfach. An an eppes anescht, Mäi Frënd huet zwee méi jonk Bridder an eng vill méi jonk Schwëster, an wou ech hie kennegeléiert hunn, do huet hatt nach net gelies a geschriwwen, an eben elo ass et op Quatrième. An ech menge vis-à-vis vun deene Leit huet een och eng, oder fillen ech mech zum also e bëssi responsabel, well ech mech jo awer un déi Leit bannen a si och u mech, an dat mécht alles déi Bezéiung zimmlech mega connected a bei Leit déi déi dovu betraff sinn, obwuel se net dofir kënnen, fannt ech dat ëmmer dréit een eben déi déi Responsabilitéit a sech an. Also fir mech ass et elo nach kee Problem ginn an ech hoffen et gëtt och kee Problem, mee ech mengen dat si Saache wou vläit méi schwiereg si wann et dann an d'Rëscht geet. Mee dat ass zum Beispill eppes wat ech och ganz gutt kann novollzéien. Also mäin Ex-Frënd hat keng Gesëschter, mee ech hunn e klenge Brudder an dat war awer ëmmer Wéi mär zesumme komm si war mäi Brudder am fënnefte Schouljoer an dat war awer dunn, mäin Ex-Frënd war fir hien ëmmer esou eng Aart esou e bësse Virbild. Also si hues dat och zimmlech schnell gemierkt. Am Ufank war et e bësse esou Konkurrenz, well ech dunn keng, net méi esou vill Zäit fir hien hat a méi Zäit mat mengem Frënd verbruet hunn. Mee iergendwann ass dat awer esou, huet hien awer esou eng Virbildfunktioun kritt. An dat ass och elo nach, och wa si sech gesinn hunn, esou ass dat awer nach ëmmer eng ultra gutt Bezéiung. An dat ass awer schéin ze gesinn, datt dat net futti gaang ass, just well ech net méi mat him zesumme sinn oder esou. An och zum Beispill eeben, wat ech och virdru gesot hu mat mengen Elteren, also wéi mär eis getrennt hunn, war dat och esou, dat ass eppes, wat ech och, wat mär zum Beispill zu zwee och mat menger Mamm beschwat haten. A well si esou iergendwéi esou Vermëttlerin quasi gespillt huet. An dat ass awer e schéint Gefill, wann s de mierks, du bass esou opgeholl an an du kanns awer zesumme schaffen un enger Saach an do ass kee béist Blutt dozwëschen oder esou.
Also éischter positiv Erfarungen, dat ass cool. Dat ass schéin ze héieren, datt et och net ëmmer muss Die, die böse Schwiegermutter gin. Äh, oh, ich kann auspacken.
Aus dem
Wéi so schlimm? Mm, das alles relativ méi Kino am Moment da wun dass sie streng das méi ähm, da se net lang an der Saach, dat ass dat wat schéin dobei ass. Net eleng sinn, dat féiert mech dann och schon zu dem nächsten Thema, wat mer Äh, wat ech mer opgeschriwwen hunn a wat mer och schonn e bësse beschwat hunn, wat mer och äh, iwwer Instagram rakruten, dat ass e bësse sou äh, dat Thema, dat s du elo schonn ugeschnidden hues, Géraldine, vum gemeinsam grouss ginn, vum gemeinsam aus der Pubertéit rauskommen an an en Erwuesseneliewen ufänken. An bon, wann ech elo vu menger Erfahrung ausginn, dann soen ech mer, ech hat ëmmer esou äh, an deene gewëssene Phase vu mengem Liewen, dat war relativ ofgetrennt. Dat war ni esou, datt ech elo mat enger Persoun do wierklech duerch laang Phase gaange sinn. Stelle mer dat ganz interessant vir, wann ee gemeinsam esou eng Entwécklung duerchmécht an eben och mierkt, dat ee mateneen oder uneneen wiisst an anersäits fonnech ech awer och, brauch een net heiansdo e bëssen de Fräiraum fir selwer sech eens ze ginn, ech soll elo zum Beispill erausfannen, wat wëll ech studéiere goen oder wat wëll ech mat mengem Liewe maachen?
Jo, wéi sinn do Är Erfarungen?
Bon, ech kann mat enger
gemëschter Erfahrung ufänken am Fong, well bei eis war et esou, dass ech am Fong, also dass am Ufank vun eiser Bezéiung ass ëmmer esou gesot ginn, ok mär ginn zesummen zwee studéieren an esou a mär kucken zesummen wou mer higinn an dono ass et awer leider, also ass et awer esou gaang, dass hie sech am Fong fir eng Plaz decidéiert hat a fir eppes ouni dat mat mär ze kommunizéieren an esou an dat heescht dat war, dat war zum Beispill e Konflikt dee mär haten, Deen, well dat fir mech ganz schwéier war, well ech do net abezu gi sinn, beziehungsweis well ni gesot ginn ass, jo ech wëll eleng dohinner goen oder esou, well domat wär ech wahrscheinlech besser eens gi wéi einfach virun esou fäerdeg Tatsaache gestallt ze ginn. An ech mengen dat sinn ebe Saachen, do muss jidderee kucke wien domadder eens gëtt, mee et ass natierlech besser wann een driwwer schwätzt an net einfach esou eppes decidéiert, well schlussendlech sinn ech jo och virun den Dénge gestallt ginn, ok do hues de eng Fernbezéiung oder mir maache Schluss. An dat ass natierlech eng schwiereg Decisioun esou.
Jo, bei eis war et esou, ech hat et an deem Sënn e bësse méi einfach wéi s du, Liz, well mäi Frënd war mer e Joer viraus. An esou datt ech e Joer Zäit hat fir mech dodrun unzepassen an iergendswéi en Fonctioun dovun mäi Wee ze sichen. An dat ass u sech dat wat et heiansdo effektiv schwiereg mécht, well een ëmmer en Fonctioun vun iergendengem existéiert a seng Décisiounen hëlt, an och wann een déi fir sech hëlt, ass deen aneren ëmmer mat dovu betraff an natierlech fléisst dat ëmmer mat an an d'Décisioun. An ech fannen dat, also déi Décisioune begleeden eis nach ëmmer, well eis Studie sinn immens laang an ech studéieren nach ëmmer an dowéint fannen ech déi Transitioun immens schéin, dass een dat zu zwee mécht a sech dobäi begleet. An awer ass et och heiansdo schwéier ze wëssen iwwerhaapt, ween, wéi sinn ech ouni heen? A gëtt et deen iwwerhaapt nach an ass dat wichteg, ob et dee gëtt an a wéi eng Decisiounen huelen ech fir mech? An ech mengen, dat ass eint do ganz schwiereg vun eneen ze trennen. Jo, dat war fir mech zum Beispill och ganz schwéier, well ech jo dann, well ech jo dann déi Fernbezéiung hat an ech am Fong net, net déi Zäit hat mech dodrober ze preparéieren oder esou. An op eemol war ech quasi alleng an ech wunnen och alleng. Dat heescht, ech war ganz alleng esou an enger Stad, déi ech net kannt hunn. Do war och keen anere Lëtzebuerger. Dat heescht, ech war op mech gestallt an da muss de dech och extrem vill mat der selwer auserneesetzen an och mat deem Fakt, datt de quasi, well dat war fir mech esou eng grouss Saach, och mat deem Fakt, datt deen aneren sech quasi esou e bësse géint dech decidéiert huet. beziehungsweis net mat där do bass, well dat ass jo da vill méi sou eng konkret Saach, well du bass alleng, du sëtz owes alleng an denger Stuff an du bass ok, et ass keen do, obwuel ee kéint do sinn sou. An dat ass eeben fir dann erëm ze mierken, ok ech sinn och eng eegestänneg Persoun an esou, an ech brauch déi aner Persoun net, dat ass ganz schwéier, well an der Schoul gesinn ech dee jo all Dag an ech, deen ass ëmmer do, esou et ass eng Konstant an op eemol ass e fort, dat ass, dat ass krass. An dat ass zum Beispill eppes, wat ech elo am Nachhinein, also ech sinn elo an enger anerer Bezéiung an Dat ass eppes, wat ech elo vill méi weess. Also ech weess och elo vill méi esou, ok, ech sinn och ech ouni en aneren an ech kann dat elo vill méi trennen esou. Mee dat ass eben eppes, wat s de och muss léieren, wann s de, virun allem wann s de eben esou laang zesumme bass. Dat ass witzeg, dass de dat sees mat eng eege Persoun sinn, well dat ass jo och heiansdo d'Baussewahrnehmung oder esou e komesche Phänomen, wou ech mech och schonn ertappt hunn, dat een dann no enger Zäit, wa Leit laang zesumme sinn, a vläicht och heiansdo net esou laang, mee wa se déi ganz Zäit openee pëschen, dann huet een d'Gefill, dat ass just nach eng Persoun an net méi zwou eegestänneg Persounen. An da geschéien natierlech och esou Saache wéi, et luet een, et luet een eng Persoun an an et ass een der fester Iwwerzeegung, déi giff elo zu zwee kommen an et schwätzt ee vläicht och schonn am Plural vun deene Persounen a guer net méi, guer net méi eegestänneg. Bon, déi Koppelnimm wéi Brangelina, mir fält elo soss leider keen aneren an, déi ginn et jo onnal, dat ass jo och esou e Phänomen. Wéi hutt Dir dat erlieft? Hat Der och esou Erfarungen, datt Leit Iech just nach als Koppel ugesinn hunn? Jo, also ech hat, ech hat dat och vill, och virun allem well ech jo dann eng Zäit och eleng war an eleng op Partye gaang sinn an esou Saachen oder op Treffen, well déi aner Persoun einfach an engem anere Land war. An dat ass dann och esou, Dat ass och ëmmer esou, du kënns eleng an dann et huet awer ëmmer jidderee e bësse Matleed esou an dat ass ustrengend, well du gees dann déi ganz Zäit mat deem Déngen ëm, esou jo ok ech sinn eleng hei mee ech, keng Ahnung, ech si jo och nach ëmmer ech esou obwuel hien net do ass. Mee et ass der natierlech vill méi bewosst. Mee awer zum Beispill Leit déi, also den Déngen war och natierlech, mir haten deen nämmlechte Frëndeskrees an Dann ass et natierlech och nach eng ganz aner Saach, mee esou déi Leit, déi awer méi no un eis dru waren, dat, déi hunn awer ni esou Saache gesot. Also da war et awer ni esou, jo, wou ass hien dann elo? Oder esou. Et war éischter bei esou Leit, déi een eben nach esou e bëssen aus dem Lycée kennt, da komme vläicht esou Sätz heiansdo.
Et ass echt, dass de dat elo sees mat de Leit aus dem Lycée, well also ech hunn nach dodriwwer nogeduecht a bei eis ass dat, ech hunn net dat Gefill, och bei de Frënn. An ech hu mech gefrot, ob et ass, well mer immens al Frënn hunn, déi eis och nach kennen aus der Zäit, wou mer net zesumme waren, a well eis nei Frënn oft Frënn sinn, déi mer net direkt gemeinsam hunn, well déi bei mär éischter op menger Uni sinn a bei him éischter vu senger Uni. Par conter hunn ech dat Gefill heiansdo bei mir selwer, dass ech, ech weess net ob dat ass well mer esou laang zesumme sinn oder well ech bëssi psychologesch speziell drop sinn, mee hei an do wa mer beienee sinn, mierken ech guer net dass dass hien hien ass an ech ech am Sënn vun dass se einfach eng Unitéit wou ech sou gewinnt sinn, e Gefill wat ech sou gewinnt sinn, dass ech net drun denken, dass ech him zum Beispill eppes soe muss, well Well dat fir mech normal, dass du wees wat ech denken oder sou. Ähm, ja, mir dach dat kennen ech awer, dat verstinn ech awer.
Mee ja. dat kleit net ganz dem Joel seg Fro gewicht. nee. Ah, nee. Dat, also dat op jiwer interessant, well ech, ech kennen dat och äh, bëssen hat dat an der Fernbezeungsepisode bësse gezielt, dat den dann äh, dodech dat jo dann mecht die meeschten Zäit getrennt ass, wann den dann zesummen ass, dann ass dat irgendwie dat se flläi also hat dat ni, datt ech geduecht hunn, okay, mir si lo eng Persoun oder mir, mee et pëscht een da vill méi zesummen an et huet een da vill méi eng intensiv Zäit an et huet ee, mir hunn dat bësse sou, baut ee sech dann sou eng eege Welt, déi een zu zwee huet an dat, also ech mengen, datt dee Phänomen, datt dat an déi Richtung geet. Ech fannen dat, ech fannen dat interessant. Ech wëll dozou awer just soen, datt mäi Frënd dat net huet.
Okay.
Mee fir enke op d'Thema zréckzekomme vu sou, jo sou datt ee vun anere Leit als sou eng Eenheet gesinn huet, dat ass zum Beispill och interessant, well ech hu gëschter mat mengem jetzege Frënd dann driwwer geschwat, datt mer haut dee Podcast op hunn an sou a mir hunn e bëssen iwwer d'Froe geschwat an dunn huet hien zum Beispill gesot, also wéi en déi Fro gelies huet, sou jo hien hat och zum Beispill am Ufank wéi mer zesumme waren Angscht gehat, datt meng Kolleegen mech a mäin Ex-Frënd nach ëmmer als sou eng Unitéit wouerhuelen an hee guer net sou richteg gesinn, heen éischter als sou eng Iwwergangspersoun gesinn, bis ech erëm mat deem aneren zesumme komme quasi. An ech hunn nach ni esou dodriwwer nogeduet, mee ech verstinn awer, wat hee mengt. Also ech verstinn awer, datt dat awer eng Angscht ass, déi s de hues, wann däi Partner sou laang mat enger Persoun zesumme war, datt s de dann Angscht hues, datt déi aner Leit dech guer net esou richteg eescht huele quasi, well all deng Kollegen all d'Kollege kennen just d'Koppel esou an da kënns du esou eran do als esou nei Persoun vu baussen an jo.
Also eng Fro déi déi ech mer ëmmer rëm stellen wann ech drun denken dat Leit an a laange Bezéiungen sinn a vläicht och just an enger wären an hirem ganze Liewen oder just an zwou, An eng Fro, déi mer och gestallt kruten iwwer Instagram, Vermësst een net heiansdo Erfarunge mat anere Leit gemaach ze hunn oder huet een net heiansdo d'Gefill, et hätt een do e bëssen eppes verpasst sou?
Also ech mengen, datt vill Leit dat hunn an sou. Dat ass eppes, wat ech och hat. Also dass ech och d'Gefill hat ech hunn iergendwéi eppes verpasst, well esou aner Leit déi hunn dann e puer Partner an keng Ahnung Uni-Zäit an esou, du knutschs mat e puer Leit an esou dann du héiers dat ëmmer vu baussen, du bass esou jo ok mee ech man dat net well ech hu jo Frënn an dat ass awer dat ass schwiereg an dat ass och e bësse komesch well du gëss och e bësse vun dengem Frëndeskrees ass esou jo mee Du bass, du bass jo, du bass jo am Fong nëmme ee Deel vun där ganzer Grupp, well du bass jo am Fong verginn an, keng Ahnung, dat wäert fir ëmmer sinn, esou. An dann, jo, du fäls e bësse eraus aus dem, aus der, aus dem Thema quasi. An ech mengen, datt et mega wichteg ass, datt wann een esou Saache vermësst, datt een dat awer dann och kommunizéiert an deem aneren dat och seet, sou, jo, keng Ahnung, dat feelt mer e bëssen an ech géing dat am Fong nach eng Kéier gär maachen. An dann och fir sech selwer esou mierken, wat am, wat feelt mer am Fong? Feelt mer iergendwéi esou de Flipp? Feelt mer iergendwéi, feelt et mer dat mat aneren ze deelen? Oder wat ass elo, wat genau ass de Problem? An ech mengen, oder ass et zum Beispill just sexuell, also datt ech iergendeppes mat mengem Partner net hunn an dat feelt mer? Oder ass et einfach well ech virwëlzeg sinn, wéi aner Leit esou sinn? An dann, keng Ahnung, wann dat elo duerchkommunizéiert ass an esou, kann een och vläit driwwer diskutéieren, ob ee consideréiert, iergdwéi d'Bezéiung ze ëffnen oder iergendwéi esou eppes. Mee dat ass eebe mega individuell. Jo, dat do ass en Thema, wat bei eis och reegelméisseg op den Dësch kënnt. wat ech mengen och iergendswéi verständlech ass, a mär ginn u sech super domat ëm, andeems mer et einfach soe wann et eis stéiert an oder wa mer e Besoin hunn an da kucke wat mer doraus maachen. An ech mengen dat eenzegt wat schwiereg ass bei där Fro ass, datt een ni weess wéi et dono ass, wat dat ännert, ob een domat eppes verännert wat een net ännere wëll, deemno wéi ee wëll domat ëmgoen. Mee also ech fir mech kann Hunn net d'Gefill, dass ech an deem Sënn vill Erfarunge verpassen, vläit well ech et einfach net weess, wat ech verpassen. Ech sinn awer och ee wou ganz ganz vill ka subliméieren an u sech Erfarungen a Frëndschaften ausliewen, déi da vläit manner kierperlech sinn, mee mee immens beräicherend an och den Effekt hu vun ech léieren en neie Mënsch kennen an Hien weist mer nei Säiten um Meer an déi ganz Prozesser, déi mega schéi sinn, wann s de een kenneléiers, wou wou dech nach eng Kéier bestätegt, wou däi Selbstwäertgefill steigt an esou Saachen. Dat liewen ech ganz vill einfach duerch Frëndschaften aus. Déi aner Säit vun der Medail ass jo, dat een och kann d'Gefill hunn, et hätt ee verpasst an enger laanger Bezéiung gewiescht ze sinn. Dat ass jo och eppes, wat vill Leit sech awer wënschen oder wou se heiansdo d'Gefill hunn, okay, do ass deen, deen Zuch ass iergendwéi scho fort oder do, do kënnt elo kee méi. Bon, ech mengen, datt een, egal wéi al een ass, datt een ëmmer nach d'Geleeënheet huet, sech esou auszeliewen, wéi een dat, wéi een dat wëll maachen. An déi aner Saach, déi ech wollt uschwätzen, déi hutt Der elo scho gesot mam Bezéiung ëffnen. Dat ass ëmmer eng, Eng Méiglechkeet, déi besteet, dozou ginn et och Episoden, wou mer iwwer méi verschidden Unzéiungsformen oder verschidde Bezéiungsforme geschwat hunn. Wat mer elo nach agefall ass, dat ass vläicht elo e bësse komesch, wann dat vu mir kënnt, mee et gëtt jo och d'Méiglechkeet, einfach op Frëndschaftsdates ze goen an esou nei Leit kennenzeléieren. Also wann een deen deen Drang huet fir eng ganz nei Persoun, déi guer net iergendwéi aus dem eegene Krees ass, dann op deene meeschten Dating-Apps kann een och astellen, datt ee just Frënn sicht an heiansdo si Leit jo och bereet einfach op e Frëndschaftsdate ze goen a sech dann esou kennen ze léieren. Dat kann vläicht e bëssen deen Drang no nei Leit, déi iergendwou aus enger komplett anerer Richtung kommen, dee kann dee vläicht e bësse befriddegen. Wa mer da scho bei der Befridegung sinn, ech mengen, dat ass déi Fro, ech hu se e bëssen un de Schluss vun eiser Diskussioun gestallt, well et, mengen ech, déi ass, op déi vill Leit da wäerten. An an eiser Virbereedung huet elo kee vun iech zwee gesot, dee wéilt net doriwwer schwätzen. Dofir stellen ech se elo einfach, Wéi ass d'Sexliewen dann no esou laanger Zäit? Dat Éischt, wat mer dozou agefall ass, ass d'Wuert einfach. An dat kléngt leider immens no banal, mee ech mengen éischter mat domat, dass et vertraut ass an einfach am Sënn vun onkomplizéiert. Ech fannen dass immens schéin, well ee sech esou gutt kennt, een e rise Vertrauen huet an een dat kann no sengem Rhythmus opbauen an et eigentlech mat der Bezéiung wuesse loossen. Dowéint ass dat eppes, wat natierlech heiansdo Rem en neie Kick vläit brauch, mee da fënnt ee sou flott Podcaste wéi méi wéi Sex Friend ganz vill Idee ginn.
Jo, also ech kann och nëmmen dozou soen, dass dat am Fong eppes war, wat ëmmer besser ginn ass quasi, well s de dech ëmmer besser kenns a well s de ëmmer nei Säiten och un där selwer entdecks an un deem aneren. An, mee dat huet et awer fir mech zum Beispill och enorm schwéier gemaach, fir duerno dann ze soen, okay, ech sinn elo an enger neier Bezéiung, déi Persoun ass anescht an vläit hunn ech bei där Persoun och aner Saache gär an dat ass ganz schwéier fir dat ze realiséieren an dann fir och erëm ze kommunizéieren, well am Fong iergendwann häls de jo op, also net op, mee esou du schwätz manner iwwert d'Saachen wann et dorëms geet, well du weess jo wat deen anere gär huet an du weess wat s du gär hues, mee op eemol bass de erëm virun deem Dengen, ok ech muss dat elo erëm kommunizéieren an dat ass enorm schwéier, virun allem wann déi aner Persoun dann net. net esou bereet ass, dat ze maachen oder esou. An dowéinst war dat fir mech zum Beispill och enorm schwéier, dann eben erëm eng nei Persoun eranzeloosse fir ze soen, an dann och esou ze soen, ok, mee wat ass, wann et elo net méi esou gutt gëtt, wéi et eng Kéier war quasi.
Genau, eppes anescht wat mer do nach afält ass, datt een iwwer esou eng laang Period vläicht och einfach selwer eng Evolutioun mécht am Sënn, datt ee vläicht d'Bezéiung zu sengem Kierper ännert oder vläicht och eng aner Bedeitung am Sex gesäit oder sech vu verschidde Sexpraktike vläicht éischter distanzéiere wëll an einfach seng Meenung ännert. An ech mengen do ass et einfach och wéi bei zimmlech allem einfach wichteg dat ze kommunizéieren, datt een do. zu zwee op der um selwechten Level ass.
An hat der jee sou d'Gefill, dat ass jo eppes wat een awer schonn oft héiert, dat dir iergendeppes giff feelen oder dat et Saache ginn déi der vläicht gären ausprobéiert hätt, wou awer dann de Partner sot, nee dat do wëll ech net? Jo, ech hat emol dee Saz iwwerholl vun enger vun ären Episoden, ob ob en mech net wëll an d'Gesiicht schloen. Do misst e bëssi laachen, mee dat war och net ganz seriö gemengt. Mee dach, et gi scho verschidden Themen, wou wou ee vläit einfach sech nach e bëssi méi wëll informéieren, ier ee sech aus der Fënschter leet. Eppes, wat ech ganz spannend fanne sinn zum Beispill Sexpartyen. Hu ech och verschidde Kollege lo hunn, déi mer do kënnen e bëssi Infos ginn. Mee natierlech ass dat fir fir eng eng laang Bezéiung vläit vläit e grousse Schrétt. Dat dat steet eben an de Stären.
Jo, ech mengen, wat och esou eng Saach ass, dat ass jo, datt s de dech am Fong esou sexuell am Fong jo gläichzäiteg entwéckels. Also du gees jo zesumme, du fänks zesummen un an du gees zesumme weider quasi. An ech mengen, da fänk, kommen esou oder esou verschidden Themen op an esou Diskussiounen iwwer verschidde Saachen. Bon, bei mär war et och elo esou, dass ech mech och souwisou privat fir Saachen interesséiert hunn, einfach als esou, keng Ahnung, well ech et interessant fannen, esou Saachen ze liesen. An dann ass et natierlech och ok, da schécks de där anerer Persoun emol eppes an da bass de, jo, keng Ahnung, wéi fënns de dat dann? An jo, et einfach esou oppen esou ze soen, ok, weess et ginn déi dote Saachen an wat wat wär cool, wat wär net esou cool. Jo, eppes iwwert dat ech och hei duerno denken ass, dass ech mech a verschiddenen Hinsichte responsabel fillen fir déi Erfahrung wou mäi Partner mécht, well en et net anescht kennt an och am Sënn vun wéi ee Feedback ech him ginn, wat ech brauch An wou ech ëm och soen, hey, dat bezitt sech op mech, ech schwätzen net fir all Mënsch, well well iergendswéi ass dat jo blöd, wann en duerno perfekt op mech passt. An also fir mech ass dat net blöd, mee falls een eng Kéier en anere Partner hätt, dann wëll ech en net verzunn hunn. Jo, dat ass effektiv, mee dat ass effektiv och esou eng Saach, well esou ech si jo elo net méi op mengem Frënd den zesummen an dat ass och keine Ahnung ech hat och e bëssen d'Gefill dass ech hien e bëssen also beaflosst hätt also hien huet mir dat och scho gesot sou jo du hues mech e bëssen ruinéiert sou fir aner Leit an dat ass e ganz schlëmme Saz wanns deen héiers well du bass jo dat war net gär geschéin an ech wollt dat net awer et ass och e Kompliment mee op der anerer Säit ass et awer sou ech wëll awer dass du och mat anere Leit Sex hues sou. An net dech lo iergwéi sou op dat festbäiss wat mär haten, dass de lo iergwéi net méi domadder eens gëss. An jo dat ass jo, ech mengen, mee dat si Saachen déi riskéiert een einfach an sou laange Bezéiungen. Mee ech mengen iergendwann geet et och, also iergendwann gewinns de dech och un eng nei Persoun.
Also et gëtt jo e bëssen dee Cliché, dat wann ee mat enger Persoun Sex huet, déi grad Schluss gemeet huet, dat een dann am Fong äh, ziemlech genau rausfënnt, wéi, wéi hier Ex-Partnerin oder hiren Ex-Partner de Sex gären hat. An äh, dat kann och schon, schon witzeg sinn, mee äh, heinsdo mégt een dann eben och, dat een, dat ee Sachen anescht wëll maachen an dat et och gutt ass, dann deen, deen eegene Kapp rauszefannen an rauszefannen, wat ee selwer mm. gäre mécht. Ja, an da mengt et ass och vläit nach wichteg ze soen, dass äh, d'Sexliewen net just zu zwee besteet, An dass jiddwereen och sexy Time mat sech ka verbréngen an dat fannen ech ass virun allem wann een och deelweis a laang Zäi a Fernbezéiungen ass e wichtege Bausteen fir e gesond sexuellt Liewen.
Also déi Geschicht vun dat een vläicht Saachen am Kapp huet déi ee gär géif maachen, wou dann de Partner, d'Partnerin Irgendwie mengt so, hm, nee, dat do ass wierklech net dat, wat ech wëll an dorop hunn ech kee Bock. Beziehungsweise och einfach de Fait, dat aner Leit existéieren an déi och sexy sinn, dat kinnt jo scho mol dozou féieren, dat een iwwerleet so, hm, jo, vläicht kinnt ech jo mol enker esou e Seitensprung woen, beziehungsweise friem goen. Ass eech, ass eech dat jee duerch de Kapp gaang? Hat der do Situatiounen, wou, wou dat vläicht méi no war?
Ech hat d'Situatioun, datt zum Schluss vun eiser Bezéiung war mäi Partner laang wäit fort. An éier en hee fortgaang ass, hate mir och, also hate mer laang driwwer geschwat an esou an mir hunn och decidéiert, datt mer dann d'Bezéiung, also net ganz géingen opmaachen, mee datt et quasi awer ok wär, falls iergendeppes géing passéieren, well et war esou ok, mär gesinn eis elo wierklech laang net an esou ech si ganz alleng an du bass och ganz alleng A wéisst et kann awer sinn, dass een da kierperlech Nähe brauch, och wann dat elo net onbedéngt Sex u sech ass, mee och esou einfach, okay, ech muss eng Persoun, mat enger Persoun knutschen oder eng an den Aarm huelen oder esou. An do war et och effektiv esou, dass zum Schluss, dass am Fong och näischt geschitt ass, weder bei mär nach bei him, mee Et war awer gutt dee Gedanken ze hunn, et ass ok, also et ass net schlëmm wann eppes passéiert. An ech hat zum Beispill och, ech hat awer eng Attraktioun zu enger anerer Persoun, déi bei mär och op der Uni war an esou, an et war awer schéin ze wëssen, ok et ass net, d'Welt geet net ënner esou an dat wär ok an an hie weess dat an esoulaang ech oppen doriwwer schwätzen, ass dat an der Rei.
Ech mengen do muss jiddweree bei sech seng Spillregelen hunn. Ech mengen de Respekt ass jo eréischt verluer wann een iergendwéi net dat net sech un dat hält wat ofgemaach ass. A wann et ofgemaach ass datt dat ok ass, dann ass dat ok. Natierlech weess een net ëmmer wat dat bedeit am Virhinein mee da muss een do warscheinlech doduerch. Mee mir waren effektiv och schonn e puermol op deem Punkt wou mer soten ok Vläit ass dat dee Wee deen eis weiderbréngt a vläit hu mer iergendwann net de Choix wa mer an enger Sackgaass sinn. Vläit ass dat déi eenzeg Méiglechkeet. Vläit ass dat och cool. Vläit hëlleft dat eis och, datt mer iergendswéi eist eegent Sexliewe méi kënnen opman oder Neies mat erabréngen. Vläit wëll deejéinegen sech och uschléissen. Mee voilà, ech mengen wichteg ass einfach, datt een effektiv dat kommunizéiert An an net Angscht huet virun deenen Diskussiounen, well dat si mat déi déi Diskussiounen, déi déi gréissten Intimitéit a sech droen, och an der Bezéiung. An ech mengen, dass do d'Kommunikatioun erëm eng Kéier ganz grouss steet. Ech mengen, dat ass e schéint Schlusswuert, well ech mengen nämlech, datt dat elo eppes ass, wat ech ëmmer erëm raushéieren hunn, nämlech wéi wichteg d'Kommunikatioun ass, wéi wichteg et ass, oppe mateneen ze schwätzen iwwer, iwwer all déi Themen, déi mer elo geschwat hunn. Eng Saach, déi wéi ëmmer ganz wichteg ze betounen ass, Mir schwätzen an dësem Podcast ëmmer aus enger perséinlecher Perspektiv. Jiddweree schwätzt iwwer seng Erfarungen an domadder ginn et natierlech keng Patentrezepter fir Laangzäitbezéiungen, mee ech mengen e puer Hiweiser hu mer trotzdeem kritt. An ech soen eech allen zwee, Géraldine a Liz, villmools Merci, dat der hei esou oppe mat eis geschwat hutt. Ma Merci Joël. Merci och.
Fir de Rescht wënschen ech all eisen Nolauschtererinnen eng schéin Zäit. Stay hydrated an elo kënnt nach eng Rubrik. Ciao. Ciao.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Safer Sexting Éischtens, Wat ass Sexting? Sexting setzt sech zesummen aus Sex an Texting. also am Englesche Verschécke vu Textnoriichten. Ënner Sexting fält awer net nëmmen d'Tausche vu sexy Noriichten, Sproochnoriichten oder Emojien, mee och vu Biller a Videoen, entweder iwwer Internet oder iwwer Handy. Sexting ass net nëmme säit der Pandemie en Deel vu villen intimen, sexuellen oder och flirty Bezéiungen. Zweetens, Op wat muss ech oppassen? Meeschtens verleeft Sexting onproblematesch a schéin. Mee leider ginn et och Fäll, wou virun allem Biller a Videoen an déi falsch Hänn geroden oder och vun ehemolege Vertrauenspersoune mëssbraucht ginn, zum Beispill nodeems een net méi mat hinne befrënnt oder mat hinnen zesummen ass. Leider kënne sexy oder plakeg Fotoen a Videoen immens séier verschéckt oder enzwousch och opgeluede ginn. an zwar ouni dat eegent Averständnis. An dësem Fall schwätze sinn och nach vu Cybermobbing. Hei sinn elo puer kleng Tipps, wourop ee kann oppassen, fir dat Ganzt méi safe ze gestalten. Fänke mer un beim virun a während dem Ophuele vun de Fotoen a Videoen. Do kann een drop oppassen, dass den Hannergrond relativ neutral ass. Och vu Virdeel ass, wann ee keng Tattooen oder Piercinge gesäit an dat eegent Gesiicht net op der Foto drop ass. Am beschten och nach de Standuert um Handy, wann een d'Fotoen um Handy ophëlt, ausmaachen, sou dass een déi net an de Metadonnéeë fanne kann. Dat alles ass net nëmme wichteg, wann een frieme Persounen sext, hei vläicht nach ëmsou méi, mee och wa se dann dono iergendwou landen, wou ee se net wëll, sou dass d'Material net sou séier kann op déi eegen Persoun zréckgefouert ginn, also zum Beispill den eegene Kierper net sou séier kann erkannt ginn. Beim Sexten ass et ausserdeem wichteg, déi aner Persoun virdrun, bevir een hir iergendwelch sexy Videoen oder Fotoe schéckt, ze froen, ob se se wëll kréien. Bezéiungsweis wann een méi oft oder scho méi laang Sex, eng Ofmaachung ze treffen, wéi eng Zort vu Sexting ok ass a wéini. Engersäits ass et wichteg, och aus legale Grënn, datt een de Konsens vun där anerer Persoun huet, anerersäits kann een och zimmlech enttäuscht sinn, wann een net déi Reaktioun op dat, wat ee geschéckt huet, kritt, déi ee sech erhofft huet. Och beim selwer verschécke kann een nach eng Kéier explizit drop hiweisen, datt dëst Foto nëmme fir wierklech déi aner Persoun bestëmmt ass. Wichteg ass, dass wann Dir Iech net 100 Prozent sécher sidd, ob Der där anerer Persoun kënnt vertrauen, lauschtert op Äert Gefill a maacht et net. A vläicht ass et jo eng Persoun, déi Der och am Offline-Liewe gesitt, an da gëtt et ëmmer och nach d'Méiglechkeet, Fotoe vun dem eegenen Handy där anerer Persoun ze weisen. Déi meescht Leit verschécken awer Fotoen a Videoen iwwer Messengeren an Apps. Besonnesch virsichteg muss een hei bei Apps wéi Snapchat sinn, wou Fotoen oder Videoen nëmmen e puer Sekonne gewisen an da geläscht ginn. Virun allem Jugendlecher verschécken heiriwwer gäre sexy oder plakeg Fotoen. Mee leider kann déi aner Persoun séier mol e Screenshot maachen an et ginn och speziell Apps, déi déi Fotoen oder Videoen automatesch späicheren. Also am beschten nëmmen Fotoen iwwer Snapchat verschécken, déi een och aneschtswousch géing posten. Wann een Messengeren oder aner Apps benotzt, sollt een op jidde Fall och op d'Verschlësslung oppassen. Verschidde Messengeren, wéi zum Beispill Signal, si vu vir era verschlësselt. Bei anerer, wéi zum Beispill bei Telegram, kann een e geheime Kanal erstellen. Oft gëtt et och d'Funktioun vun engem Timer, wou ee kann astellen, dass déi Foto just fir e gewëssenen Zäitraum ugewise gëtt. Mee och hei kann een natierlech erëm e Screenshot maachen. Esou ass et bei deene meeschten technesche Léisungen, dass se ni zu 100 Prozent Sécherheet ginn. Dofir ass d'Vertrauen an déi aner Persounen esou wichteg. Dëst gëllt och insgesamt bei Cybersex. Hei kann een och weider Sécherheetsmesuren treffen, zum Beispill a Form vu Vereinbarungen, also bevir ee Sex huet, driwwer schwätzen, wat wëll ee maachen, wat wëll een, dass geschitt a wat een, dass net geschitt a wat geschitt dono mam Foto oder Videomaterial. Et kann een ausserdeem, wann dat Persoune sinn, déi een net kennt, e Pseudonym benotzen an net dee richtegen Numm. Och net ze soe wou ee wunnt. Eng aktiv Firewall ze hunn an eng End-to-End Verschlësselung ass op jidde Fall empfeelenswäert. Eng weider Mesure wier och nach zum Beispill nëmme mat Persounen Cybersex ze hunn, déi een och perséinlech kennt. Wann der méi zu safer Cybersex wëllt gewuer ginn, da kuckt iech de Guide un, deen mer iech hei op der Websäit drënner verlinkt hunn. An nach e leschten Tipp, Wann ee mat enger Persoun Schluss mécht an déi nach Fotoen oder Videoe vun engem huet, kann een och virschloen, souzesoen als Trennungsritual, déi Fotoen a Videoe viruneneen ze läschen op béiden Handyen oder anere Geräter, wou ee se gespäichert huet. Wat maachen ech, wann ech ënner 18 sinn? Am beschten net sexten, zumindest net mat Biller a Videoen, well dat fält gesetzlech ënner Kannerpornographie. Lo ass et awer esou, dass Statistike weisen, dass zirka 15 bis 20 Prozent vun de Jugendlecher trotzdeem sexen, an dat jo ab engem gewëssenen Alter e schéinen Deel vum eegene sexuellen Ausdrock ka sinn. An Éisträich ass et zum Beispill esou, dass Jugendlecher iwwer 14 sech mat hirem géigesäitegen Averständnis dierfen sexy Biller schécken. Dat ass zu Lëtzebuerg net de Fall. Dat heescht, soubal ee sexy oder plakeg Biller oder Videomaterial vun enger ënner 18 järeger Persoun kritt, Och wann een zum Beispill mat där zesummen ass, mécht ee sech strofbar. Mir roden Iech also leider ausdrécklech dovunner of, mat Biller oder Videoen ze sexten. Virun allem mat Persounen, déi Der net perséinlech kennt oder nach net laang kennt, mee och soss. Am beschten ass et, Dir waart bis Der esou 18 sidd. Wat kann ee maachen, wann eppes geschitt ass? Dat allerwichtegst ze wëssen ass, et huet een ëmmer d'Recht um eegene Bild. Dat heescht, wa Biller oder Videoen an Ëmlaf sinn, zum Beispill op Internetsitten, kann een ëmmer bei de Betreiwer, inne vun der Säit nofroen, fir dës Biller oder Filmer erofzehuelen. Dat gëllt innerhalb vun der EU an do si si och an der Verantwortung. Oppasse muss een, wa Säitebedreiwerinne sech ausserhalb vun der EU befannen. Hëllef fënnt een och bei deene grousse Suchmaschinnen, wéi Google oder Bing. Do gëtt et e Formulaire, wou betraffe Persoune kënne beundroegen, datt Links oder intim Fotoen a Videoen aus de Suchergebnisser geläscht ginn. Wichteg ass, datt ee séier an direkt eppes mécht. Ausserdeem kann een eng Plainte bei der Police maachen.

mee a leschter Zäit och ëmmer méi Fraen a Meedecher. Loosst Iech an deem Fall op kee Fall aschüchteren a gitt direkt an am beschte mat Ënnerstëtzung bei d'Police. Dës Zort vun Erpressung ass nämlech strofbar. Briecht direkt de Kontakt zum Erpresser of, ännert Är Passwierder, sammelt Beweismëttel, sicht Iech Ënnerstëtzung an Ärem Emfeld a maacht eng Plainte. An liest Iech onbedéngt d'Säit vu Be Secure dozou duerch. Wat kann ee géint Cybergrooming maachen? Grooming kënnt aus dem Engleschen an heescht sou vill wéi virbereeden. Dat ass wann eng erwuesse Persoun probéiert mat enger falscher Identitéit iwwer e längeren Zäitraum, meeschtens puer Wochen oder Méint, e Vertrauensverhältnis zu enger mannerjäreger Persoun am Internet opzebauen, fir dann déi jonk Persoun zu sexuellen Handlungen online oder offline ze iwwerrieden. Wann een als jonk Persoun mat enger anerer Persoun am Internet chat oder schreift, ass et wichteg ze kucken, ob déi real ass, nämlech ob se spontan an schnell op Ufroen, wéi zum Beispill en Selfie oder en Videochat, äntwert. Wann een en Verdacht huet, dass dat eegent Kand kéint vun Cybergrooming betraff sinn, sollt een op jidde Fall d'Gespréich mat deem Kand sichen an sech Ënnerstëtzung huelen, zum Beispill professionell Berodung bei BeeSecure, beim Elterentelefon oder, betraffe Kanner kënnen och de Kanner a Jugendtelefon uruffen. D'Telefonsnummeren an d'Säiten fannt der wéi ëmmer och ënnen hei bei eis op der Websäit. Zu gudder Lescht ass gesot, Virsuerg ass besser wéi Nosuerg. Oppen iwwer Forme vu Cybermobbing an Online-Gewalt ze schwätzen an och virun allem mat jonke Persounen ass immens wichteg. Am schlëmmsten ass et, wa Persounen, déi betraff sinn, sech aus Schummt an Tabu net matdeelen an dann den Abus weidergeet. Leider, wann et ëm safer Sex sinn geet, muss een iwwer déi net esou schéin Aspekter schwätzen. Wann der méi zu deene flotte Säiten vu Sexting wëllt héieren, zum Beispill firwat Leit sexten oder wat esou eis Meenungen an Erfahrungen sinn, dann lauschtert gären an d'Episode Nummer 73 eran.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinnten Podcast-Plattformen.
Méi wéi sex.